mekwekwe mitheko na icanjama cia mc ndegwa wa ng'ondu Hey, ona ndakoo ndarĩkia kũnina gacai oro hau ka- kangĩ ngũnyuaga ĩ na tũmandathi na nyambe ndĩrihũra na kanyamũ gaka getagwo kĩrĩa safco ũrĩu ngũria rĩ getagwo safco kana getagwo atĩa muthuri wa gwitũ ageta ũngĩ wa gwitũ agetaga safco na ngaririkana safco nĩ mĩbuto yekagĩrwo tene ya njini safco na nĩ kũrĩ ĩngĩ yetagwo pepe ndiũ kana no mĩririkane rĩu rĩ nĩ wega ũkĩrĩaga hĩndĩ ciothe rĩrĩa waigua ũhũtiĩ na rĩa kĩrĩa wakinyĩrĩra mbora gĩtiragũthũkĩra ũrungwĩraga no kĩ ũru no gũthebea rĩu rĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kũrĩa nĩ kwega mũno na rĩrĩa wĩna magego tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũgathekagia andũ na mang'u ũguo ĩĩ kũrĩ hĩndĩ ũgathekagia andũ na mang'u andũ makauga ngai nginya twana tũgakiragio tũrĩa irio tũkerwo atĩ nĩ gũkorwo nĩ ng'ania nĩ tondũ rĩu ũthekaga twana tũgetigĩra rĩu rĩrĩa wĩna kanya ga kũrĩa na wĩna magego rĩa tondũ kũrĩ hĩndĩ ũgathekagia andũ na kĩ na mang'ũrũ. Ndauga ũguo ndaririkana atĩ niĩ kĩgwa ndingĩĩrĩra. Kĩgwa? Niĩ ndirĩaga kĩgwa na nĩ ndĩrarĩaga tiga last year ndaheirwo ndeto ingĩ ciarĩ cia kũmakania magego makwa makĩũrwo nĩ hinya. Ndiũĩ kana ũraigua mũndũ akiuga nĩ orĩtwo nĩ hinya, rĩu niĩ nĩ magego makwa morirwo nĩ hinya. Magego morwo nĩ hinya nĩwamenya matingĩ kĩrĩa kĩgwa rĩu ndatigĩirwo tũkeki ndũma ngwacĩ na mandathi ta rĩu ngũrĩaga ũguo na reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩũru na gũtirĩ kĩndũ kĩ- a- atĩ kĩndũ kĩrĩ bata gũkĩra kĩrĩa kĩngĩ ta rĩu nĩwamenya indathi no gũcenjia rĩcenjagia rĩtwa rĩathiĩ na location ũngĩthiĩ mombatha ũkaigua rĩgĩtwo mahamuri woka gũkũ gwitũ nengerai ndathi Wa- wathiĩ harĩ mũthuri mũkũrũ rĩ wahota kũigua uga atĩrĩrĩ ndangwĩhoya nengereria itumbuya mawĩtaga itumbuya ĩ ũguo rĩ kũringana irio no ikorwo irĩ mũthemba ũmwe no rĩa yauma location ĩno yathiĩ ĩrĩa ĩngĩ rĩ rĩgetwo ũndũ ũngĩ ĩ nĩ wega gũkĩrĩaga na ndakwĩra ũru no kĩ ũru no gũthebea haya oneke urati ndokindo ureciria ni undu mwega muno gukorwo ati nduraria kigwa wi munini kana wata ndi mukuru ni ndiri mukuru ona miaka 50 ndikinyitie na by the way ndingikinyitie miaka 50 tiga nĩ harĩa mũkũrũ aranjĩraga atĩ nĩ kũrwara ndarwarire gĩthũkũ ndĩ mũnini ũguo mĩaka 50 nĩho yo- ya- yatingiarĩire gĩthũngũ nĩ kĩũru tondũ mũkũrũ aranjĩra ndĩrahũndũkĩire kĩ ndahũndũkĩire kĩ ndahũndũkĩire igũrũ ũguo rĩ niĩ ndikinyĩtie mĩaka 50 na wanja kũnjũria nĩkĩ itakinyĩtie ũria gĩthũngũ gĩthũngũ nĩkĩo kĩagiririe nginyie mĩaka 50 nĩkĩo kĩgirĩtie ndĩna kĩndũ 40 kĩndũ ũguo hau ũguo no nĩ ingĩkinyĩtie 50 ithuĩ ũcio to mwanake mũnini Wĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 50 akĩrĩ mwanake mũnini mũno yes Ndauga ũhoro wa ũnini rĩ, reke twarie ũhoro wa kwaria gĩthũngũ. Gĩthũngũ ũngĩkorwo ndũĩ rĩ, tigana nakĩo. Tondũ kũrĩ andũ angĩ mathũkagia, ũkaigua kĩũndũ kĩrĩa auga rĩ, ti kĩũndũ ũngĩenda kũigua rĩngĩ. Wa Dorothy rĩ, ararĩ mũrwaru na nĩ ironda cia nda. arwara ironda cia ndarĩ arathiĩ gũthondekwo na nĩ ma stress maya andũ meigagĩrĩra aragĩthiĩ kwa mwarĩ nairobi araikara mweri mũgi mweri mũgima aikara mweri mũgima rĩ agĩcoka mũciĩ nĩ arakĩhutĩkaga nĩ aragĩthondekirwo na arahona nĩ arahutĩkaga aĩ tondũ rĩu rĩ nĩ aikaire nairobi mweri mũgima rĩ rĩu nĩ aratukania na gĩ na gĩthũngũ na nĩ kĩrĩa atathomire no imagine mũndũ aikarĩte mweri ũmwe nairobi atĩ agĩũka ndarahota kwaria gĩkũyũ wega

Nĩndamũgeithia. Mũrĩega? Nao andũ magĩkiuga nĩega. Hĩ, rĩu-rĩ, mwaigua ngĩtukania na gĩthũngũ mũndekere, nĩ tondũ nĩmũkĩũĩ ndĩrarĩ kũrĩa Nairobi, na Nairobi kaingĩ andũ a Nairobi maragia gĩthũngũ. Rĩu-rĩ, agĩgĩcoka akiuga atĩrĩrĩ, "Ah, nĩngwenda kũmũmenyithia kĩrĩa kĩratũmĩte thiĩ Nairobi kwa mwarĩ wakwa. Ndĩrathiĩte gũthondekwo Ushers." ndĩrarĩ na ashas ashas thĩ ti andũ arĩa ma- makaribishaga andũ akorwo nĩ ta kanitha-inĩ nowe handũ ha ashas arauga ararĩ na ashas aracoka arauga atĩ na nĩngwenda kũmũ kũmũhe rambirambi ciakwa nĩ tondũ wa ũguo mũkĩte I'm very discouraged nĩ tondũ wa ũguo mũnyitĩrĩire na mahoya na ningĩ ngamenya atĩ ũhoro wa kũhona gwakwa nĩ ũhoro wa gũ- nĩ ũndũ wa gũcommit suicide wĩra-inĩ wa ngai ũguo nĩ wega tũgakomĩtaga suicide wĩra-inĩ wa ngai nĩgetha ngai nake agatũcugurĩkĩra rĩrĩa twagĩa na mathĩna andũ nĩ magũgĩtheka Eh, niĩ nĩ honete biũ ona gũtuĩka ndĩ ngari-inĩ nĩ ngũiguaga ta ingĩ fornicate arenda kuga gũcabũkĩte nĩ tondũ wa rĩera rĩera rĩrĩ rĩtukanĩte rĩtukanĩte guo nĩ ngũigua ta ingĩ fornicate rĩu nĩ waigua kiugo ta kĩrĩa gweta rĩu ti kiugo we onawe ũngĩenda gũcokera ũguo tiga nĩ niĩ rĩu ma MC matikĩrĩ rũu na ndũĩ mugaga ma MC atĩ nĩ ũrimũ maringagia hmm? angĩkorwo nĩ twathomire rĩ na angĩkorwo gĩthomo kĩarĩ na mwena wa ũgĩ rĩ na mũtũrĩre wa mũndũ ũkoragwo na mĩena ĩno ĩrĩ harĩ mwena wa ũrimũ na mwena wa ũgĩ na tondũ mũndũ athoma na agĩa na gĩthomo kĩingĩ Mwena wa ũgĩ ũngĩaga kũruta wĩra, ũrute wĩra na mwena ũyũ wa ũrimũ. Bata nĩ thani kũgĩe na gĩtũngũrũ, bata nĩ gĩtũngũrũ ũigĩrĩre metha-inĩ, kana nĩ kĩa ngwacĩ, kana nĩ kĩa mahuti, bata nĩ kũgĩe na gĩtũngũrũ metha-inĩ na kĩnunge gwaku. Rĩu rĩ, ndaririkana ngĩaria ũhoro wa gĩthomo ndaririkana atĩrĩrĩ, niĩ gĩtũmi ona gĩa kũgwa mathabu tondũ mathabu nĩmo ndagũire rĩ, ndarorire karatathi ka mathabu ngĩona hatirĩ ndeto ciakwa niĩ hatirĩ hatiarĩ ndeto ciakwa tondũ wa mbere mokaga makoria atĩrĩrĩ mwangi is seven years old his mother is 25 years old rĩu ngarigwo atĩrĩrĩ ndeto cia mwangi na nyina nĩ cia kĩmandehera niĩ ngauga maũndũ ma nyũmba ene ndingagĩrĩra kĩu ngahĩtũka ngathiĩ rĩrĩ rĩngĩ ngerwo atĩrĩrĩ mũcemi bought four mangoes ngĩrigwo atĩrĩrĩ mũcemi na maembe make ndokĩra ha niĩ ndikwenda ndeto ciene ngĩthiĩ ngĩgĩtikaga ngĩgĩtikaga rĩrĩ- kĩrĩa itagwĩka itagwĩka nĩ ndakinyĩrĩire o mathabu merĩ marĩa ndaiguire matirĩ na ndeto cia andũ namo merĩ ngĩgwa niĩ mathabu kaĩ ndiahĩtũkire wega no ndũgecire no no nganje na mbia

kana nĩ kũrĩa gwĩtagwo gakĩndũ ndakwĩra ũthiĩ gothe kũ- thoko kũndũ kũngĩ na menye mathaa no marathiĩ na riũa rĩtietagĩrĩra mũthama rĩtietagĩrĩra mũthamaki halafu mwarimũ harĩ handũ atũhenirie nĩndaririkana mwarimũ harĩ handũ atũhenirie agĩtwĩra atĩrĩrĩ atĩ ũtukũ na mũthenya ciũkaga nĩ ũndũ wa thĩ gũthiũrũrũka in its, on its own axis Axis ĩyo na ndeciragia nĩ mathano athe nĩ mathano rĩu rĩ axis ndacokire kuona spelling nĩ macenjirie ũguo nĩ mathano makahĩtia spelling no we na tondũ ũtũraga rĩ ũrĩ wona thĩ ĩgĩthiũrũrũka ũrĩ waigua we tarĩu ndũgamĩte haha rĩ itarakĩigua ĩgĩthiũrũrũka we ũrĩ wona thĩ ĩgĩthiũrũrũka ũrĩ waigua thĩ ĩgĩthiũrũrũka ndũĩ akorwo nĩ gĩthingithia nĩ tũiguaga nĩ wathukathukwo hanini

rĩu rĩ tareke nyume haha ĩ thiĩ ngorie mwarimũ atĩrĩrĩ atũhenirie nĩkĩ tũgũkĩanĩria mathaa mangĩ tondũ wa rĩrĩ ĩĩ ũndũ ti ũmwe ta kanua kwa heri